Күптән түгел мин Казахстанда эш сәфәре белән булдым. Иң төп максат, әлбәттә, Мурат Авезның, Мурат Авезовның 80

академия җитәкчеләре. Төркиядә, мәсәлән, Султан Раев бар иде. Ул Кыргызстанның халык язучысы, Төрксой оешмасының җитәкчесе хәзер. Һәм башка бик күренекле эшлеклеләр, җәмәгать эшлеклеләре, галимнәр. Мурат Авызов ул үзе дә аны культур триггер дип тә язалар инде. Ләкин ул гына аның фәнни колачын, иҗтимагый колачын Аңлатып бетерә алмыйдыр. Ул галим дә, дипломат та, заманында Кытайда Казахстанның илчесе булып торды. Без аның белән 1898 елда Хельсинкида Бөтендөнья пен клубының нәүбәттәге бер конференциясендә танышкан идек. Аннан соң әле менә быел Казанга да килде. Аның әтисе бит инде мәгълүм ки, Казакъ әдәбиятының гына түгел, бөтен төрки әдәбиятның классигы, бөек язучы Мохтар Әвезов. Әнисе татар кызы Фатыйма Габитова һәм монда сөйләшеп утырганда да э, хәтерлим мин аның Хельсинкида да буланы бик әнисен сагынып искә алган иде. Дастарханда, мәҗлестә әйтте ул, Тукай шигырен укыгыз әле. Әни яшь чагында, мин яшь, мин яшь чагында, мин сабый чакта гел Тукай шигырьләрен яттан сөйли иде, дип. Һәм болай дип бирелеп Тукай шигырьләрен ләззәтләнеп, рәхәтләнеп тыңлаган кешене минем соңгы арада күргәнем дә юк. Ул чыннан да Тукай иҗатына, татар әдәбиятына гашыйк кеше, белә безнең татар әдәбиятының

Мин казак китапларын укыганым юк иде, анда баргач менә казак китапларын укый башладым. Ул чыннан да менә 90 проценттан артыгы аңлашыла икән текстның, рәхәтләнеп укыйсың. Борынгы безнең үзебезнең Тукай телен белсәң, гомумән төрки телләрне аңлыйсың, төрки әдәбиятны укый аласың. Казак теле, әлбәттә, ул безгә иң якын телләрнең берсе, кыпчак төркеменә керә бит инде. Шуңа күрә монда әллә нинди кыенлык булмады. Без Язучылар белән аралашканда да һәрберебез үзенең шивәсендә сөйләдек, һәрберебез үзенең телендә һәм тәрҗемәчесез, тылмачсыз аңлаштык. Язучылар дигәннән мин, әлбәттә, Казахстан язучылар берлегендә дә булдым. Совет заманнан калган бик зур бина. Анда язучылар берлегеннән башка тагын шул язучылар берлегенең редакцияләрдә урнашкан Казак әдәбияты газетасы, Йолдыз журналы һәм рус телендә чыга торган Простор журналы редакцияләре. Анда да булдым мин, күрсәтеп йөрделәр. Гомумән, бөтен бинаны күрсәтеп йөрделәр. Кергәч үк мине гаҗәпләндергән әйбер булды. Бер якта сугышта һәлак булган казах язучыларының исемлеге. Анда, хәтерем ялгышмаса, 20 дән артык кеше иде. Һәм Сталин репрессияләрендә һәлак булган казак язучылары. Анда инде 70-тән артык кеше иде. Э, һәм аерма бар, бу хәлак булучылар яшь казак язучылары булган. Ә э, репрессияләнгән язучылар инде казак әдәбиятының умыртка сөяге, э, атаклы, билгеле һәм ул заман өчен өлкән яшьтәге язучылар күбрәк. Яшьләр дә бар, әлбәттә. Ул шундый теге менә бер-берсенә карап торалар, ул исемнәр Һәм шундый бер ниндидер тетрәндергеч бер хис уяна. Минемчә аны безнең язучылар бинасында да эшләргә кирәктер. Безнең сугышта һәлак булганнарның таш тактасы бар иде, ә менә репрессияләнгән язучыларның исемлеге без белмәгәнбез. Бу киләчәк эше, әлбәттә. Аларны безгә онытмаска кирәк. Чөнки бездә дә алар бик күп булган. Һәм татар әдәбиятына бик зур хилафлык килгән ул 30-нчы елларда бигрәк тә. Язучылар берлегендә рәисе аларның Мәрәкә Монголиядә иде командировкада, аның беренче урынбасары Нурҗан Кантай кабул итте һәм Казак әдәбияты газетасының Йолдыз журналларының баш мөхәррирләре бар иде. Без анда, әлбәттә, киләчәктә үзара хезмәттәшлек турында сөйләштек. Инде тәрҗемәче алынды. Минем элекке бик күптәннән таныш Саят Камшагир дигән шагыйрь һәм язучы. Ул алынды безнең менә шушы кыска татар 21 гасырда иҗат ителгән кыска татар хикәяләре антологиясен, ул бит инде мәгълүм булганча Төркиядә дә чыкты, Мәскәүдә дә, Әзербайҗанда да. Менә хәзер, Алла боерса, казакъ телендә дөнья күрәчәк. Һәм без, әлбәттә, үз чиратыбызда Кунак ашы кара каршы дигән мәкальгә тугры калып, аларның да шул кыска хикәяләр антологиясен нәшер итәргә җыенабыз. Аннан соң инде менә журналлар белән, Йолдыз журналы белән Казан утлары арасында хезмәттәшлек турында да сөйләштек. Номерлар алмашу, мәсәлән, бер номерны без казакъ әдәбиятына багышласак, Казан утларының Алар Йолдыз журналында журналының бер санын татар әдәбиятына багышларга риза булдылар, килештек. Шулай ук аерым авторларның әсәрләрендә казак газета, журналларында аерым җыентыклар итеп чыгару мөмкинлеге бар булуы ачыкланды. Һәм әлбәттә без дә аларның бигрәк тә хәзерге заман әдәби әсәрләрен татар теленә тәрҗемә итәргә җыенабыз. Чөнки казакъ әдәбияты, хәзерге казакъ әдәбияты бик бай, прозасы аның, Тентыркий дөньяда танылган, анда бик атаклы прозаиклар бар. Ә инде элекке заманнарга күчсәк, менә Абай юлы мәсәлән, шул ук Мөхтар Авызовның үз заманында казакъ теленнән турыдан туры татар теленә аударылган Сәрвәр Әдхәмова тарафыннан. Аларны аннан соң тәрҗемә итте, берничә китап нәшер итте заманында Лерон Хәмидуллин. Һәм казакъ Татар бәйләнешләре турында Тәүфик Әйди мәрхүм бик күп мәкаләләр, бик күп хезмәтләр язды. Шулай ук бу дуслыкка Рәдиф Гаташның менә хәзер бик элеше зур. Ул Мәгҗәнне тәрҗемә итте, аның китабын чыгаруда зур роль уйнады. Анда башка тәрҗемәчеләр дә бар иде, әлбәттә. Мәгҗән Җомабаин ул үзе бер Э, феномен ул э, шулай ук казак әдәбиятының гына түгел бөтен төрки әдәбиятының бөек шагыйре репрессияләнгән әле аны менә шушы үзгәртеп керү елларыннан соң гына дөньяга чыгара башладылар үз заманында галия уфадагы галия мәдрәсәсендә укыган аның укытучысы галимҗан ибраһимов булган Һәм моның беренче китабы да нидә Казанда чыга. Аны менә атып үтерәләр, Алаш урдачы дип, Алаш урдачы дип аларның бик күп язучыларын, бик сәяси эшлеклеләрне кырганнар инде. Янәсе алар аерым дәүләт төзергә җыена. Һәм башка һәм башка гаепләүләр белән инде ул вакытта гаепләүләр стандарт, анда Троцкий, Чезимовичлар, фәлән дигән. Шуларны да дөньяга чыгаргач, бигрәк тә шул үзгәртеп кору елларыннан соң ул казак әдәбияты яңа яклары белән ачылып, балкып китте. Алар моңарчы чыгармыйча яткан булганнар. Хәтта әле реабилитацияләнгән язучыларны, мәсәлән, Җомабай ул үзе 50 еллар ахырында, 60 еллар башында язмасам, реабилитацияләнә инде. Ләкин әсәрләрен чыгармыйлар шуңа карамастан. Күрәсең, аның теге әхле каләм арасында, каләмдәшләре арасында да дошманнары булган. Шулар Дөньяга чыгарга гел киртә куеп торганнар инде. Аларның исемнәре билгеле, монда мин әйтәсем килми. Безнең э, әсәрләрдә казах телендә э, Тукайны һәм Җәйләйне мин әйтеп тә тормыйм инде. Шактый совет вакытында даими чыгып барган э, казах теленә аударылып, үзләре әйтмешли инде алар тәрҗемә итүне аудару диләр. Хәтта безгә караганда алар күбрәк чыгарганнар татар язучыларының әсәрләрен. Менә Мөхтар Аюзовның йорт музее бар. Аның аңа бер теге зур йорт биргән булганнар үзе исән вакытта. Ул бит инде бик күп титулларга ия. Ленин премиясе лауреатлары, академик. Менә анда аның китапханәсе сакланган шул килеш. Анда бик күп татар китаплары бар. Ул инде Галимҗан Ибраһимовның Казак кызы романнары турында әйтеп тә тормыйм. Мин анда хәтта Гатыйп Госманның да китабын мин күрдем. Э, без инде үзебез дә онытып бара торган язучыларның э, китаплары. Аңа имза белән алар тапшырганнар автограф белән. Һәм ул э, анда мин китапны алып актарып та карадым, үзенең ниләрен дә тамгаларын да куеп барган, игътибар белән укыган. Шуңа күрә менә ул Мурат Авез дигәндә Менә мин әле аның белән интервью да алып кайттым, аны Ренат Абдулхаликов дигән безнең милләттәшебез. Ул интервью әңгәмәне эшләгән. Казанский альманахта ул дөнья күрәчәк, Алла бирса, кереш сүзе белән. Аның әнисе бик казах, иҗтимагый тормышында, әдәби тормышында бик зур роль уйнаган хатын. Ул Оренбург сәүдәгәренең кызы була, Фатыйма Габитова. Минемчә, әле аның теге шәҗәрәсе бик тикшерелеп бетмәгән. Монда бит Габитовлар дигән Казан байлары да була. Шул нәселдән булуы мөмкин. Язмыш тәгәрмәченең ниндидер бер тәгәрәвенә сәбәп булган микән инде монда язмыш, язмышның шаяруы дип әйтимме соң мин, явыз шаяруы дип әйтергә кирәк. Ул өч бөек казахның хатыны була. Башта менә Беләл Сүлтиев, Аннан соң Ильяс Җансугуров, алар бөек казах язучылары, әдәбият белгечләре. Һәм аннан соң менә Мохтар Авезовның. Һәм һәрберсеннән балалары тегеләр репрессияләнеп барган. Һәм һәрберсеннән аның балалары хәзерге казах, аларның кайберләре мәрхүм инде, Казах иҗтимагый тормышында зур роль уйнаган шәхесләр, ул аларны шулай дип тәрбияләгән. Менә аның турында китап бар, Фатыйма дигән. Ну, менә Лирон абый аның кайбер э, э, бүлекләрен татар теленә тәрҗемә итте, алар дөнья күрәчәк, минемчә. Аннан соң мин менә э, мин элек үк таныш идем инде Казахстан язучылар берлеге рәисе, аларның күренекле шагыйрьләре Локбек из Дәүләт Аның китабын алып кайттым, менә ул бүләк итеп бирде инде, Әбелхаят дип атала. Анда истәлекләр, шул ук Мәкҗан Җомабай турында. Аның хатыны шулай ук татар кызы була. Зөләйха. Аннан соң Мәкҗан Җомабайның бит әле мәхәббәте Гөлсем Камалова. Гөлсем дигән роман язды Роза Туфайтова, шулай ук менә Төркиядә чыкты, Франциядә. Һәм мин аны да казак теленә тәрҗемә итү өчен тапшырып калдырдым. Аны тәрҗемә итәчәкләр казак теленә. Чөнки Гөлсемгә багышланган шигырьләре Мәгзән Җомабайның ул дөнья лирикасына, дөньяның мәхәббәт иң югары мәхәббәт лирикасының үрнәкләре дип уйлыйм мин. Ә казак телендә чыкмаса ул бик сәер булыр иде. Алар аны тәрҗемә итәләр хәзер. Бер яшь язучы аны тәрҗемә итә. Анысы инде аның астына да яшибез, телефоннан гына сөйләштек һәм мин язучылар берлеге җитәкчеләреннән дә аңа үземнең үтенечемне җиткердем. Һәм моны менә шулай ук мин нигә дә кайттым, Лерон абый Хәмидуллинга да, Радио Катышка да бу китапны Лерон абый шулай ук кызыклы бүлекләрен бу китаптан шулай ук безнең матбугатта аударып чыга, тәрҗемә итеп, дип әйтик инде, чыгарачак, Алла бирса. Безнең элемтәләр бик нык булган. Совет вакытында менә ул аннан соң инде эзелеп тора бераз, шушы нидән соң үзгәртеп кору елларында. Һәм хәзер менә без Иманым Камил без яңадан ул элемтәне урнаштырдык һәм ул безнең хезмәттәшлек нәтиҗәле булыр дип өметләнәм.